Dyma fideo ar un o'r apiau dwi'n dwli defnyddio yn ogystal â'r disgyblion yn ein gwersi, sef Panorama 360 Cities. Nawr, mae yna gost i'r ap yma, mae fe'n bunt 49 ceiniog, dyw e ddim ar gael ar Android ond mae fe ar iOS, ond hefyd mae e ar gael am ddim ar-lein. Ia, na dangoson ni hwnna erbyn diwedd y fideo. Felly, lawrlwythwch yr app os ydych chi'n dymuno prynu fe, um, a wedyn newn ni agor e. Newn ni agor e fan hyn, 360 Cities, a pan fyddwch chi'n agor yr app, dyma beth fydd yn eich wynebu chi yn syth. Iawn, mae'n pigo i fyny eich lleoliad chi o'r ddyfais fel ych chi'n gallu gweld fan hyn. A wedyn, os wnewch chi ddefnyddio eich bysedd chi i chwyddo miwn ac allan, beth fydd yn ymddangos ar y sgrin fydd y pethau bach llwyd yma. A os na i clicio ar un fan hyn yn Cenarth er enghraifft, beth fydd yma fydd panorama. Iawn, dwi'n clicio ar y saith glas. Iawn, os chi'n moyn nai hwnna eto, ewn ni nôl. Chi'n cael y saith glas yna. Cliciwch arno fe, a mae e'n rhoi'r fath o ddisgrifiad a pwy greodd y panorama, ond wedyn cliciwch fan hyn, i'r dde. Mae e'n cymryd bach o amser i lwytho, ond dyw e ddim yn ffôl. A beth sy'n hyfryd yw, dwi'n defnyddio'r ddyfais nawr, a dydych chi ddim yn gallu gweld fi, beth dwi'n neud yw troi'r ddyfais rownd, neu'n defnyddio fy mysedd i droi e rownd, a mae e'n dangos Panorama i chi o'r ardal honna. Ia, na, dy- dyna beth sy'n grêt yw gallwch chi fynd i unrhyw le yn y byd os oes panorama wedi cael ei dynnu yno. Felly os newn ni chwyddo mas am y tro, mwya chi'n chwyddo mas y lleiaf i gyd sydd yn, yn ymddangos yn yr ardal honno, ond os newn ni er enghraifft chwyddo mewn i Gaerdydd fan hyn, a rhoi bach o amser i'r ap i lwytho fe welwch chi fydd mwy a mwy a mwy yn ymddangos. Grêt i ddaearyfddiaeth ond hefyd yn bersonol dwi'n credu bod e'n grêt i bob pwnc, defnyddiwch eich dychymyg gall e fod yn mynd i'r le yn addysg grefyddol neu'n hanes neu'n Gymraeg neu ble bynnag, iawn? Dyn ni glicio ar rai o reina wedyn a mae e'n ymddangos yn syth. Yym. O ran ein gwersi ni, hyd yn hyn, ni 'di bod ar draws y byd, a dweud y gwir, yn ein gwersi ni, gan gynnwys mewn i losgfynyddoedd um, a, a gwahanol fannau. Dwi am ddangos i chi hefyd um, beth mae'r adran Saesneg wedi gwneud, felly beth wnaethon ni gyda nhw oedd mynd â'r disgyblion i Darling Harbour i gychwyn yn Awstralia. Mae e'n hedfan yn syth yna, felly gallwch chi fynd unrhyw le yn y byd. Allwch chi naill ai defnyddio eich bysedd i grwydro rhwng y byd neu roi e mewn i'r bar chwilio. Fe wnaethon ni wedyn oedd gofyn i nhw i glicio chwyddo mewn chydig yn gyntaf i gael mwy a mwy i ymddangos. A wedyn wnaethon ni ofyn i nhw i glicio ar hwn, os dwi'n cofio'n iawn. Ie. Yeah. Ac ar y glas eto i mewn. A defnyddio ni hyn, oedd yr adran Saesneg yn gweud bod disgyblion weithiau yn gweld y gwaith creadigol yn anodd o ran dychmygu bod mewn lleoliad a, a bod yn greadigol o ran disgrifio dychmygu. Felly beth wnaethon ni oedd mynd â nhw i'r lleoliad yma a wneud gwaith cread, ysgrifennu creadigol o ran disgrifio yr ardal hon. E, felly enghraifft dda fyna o rywun yn gorfod e, meddwl am y synau, disgrifio'r lliwiau ac yn y blaen. A dilyn 'na wedyn, gath yr disgyblion ddewis o fynd i unrhyw leoliad yn y byd, a naill ai wedyn fydden nhw'n gallu defnyddio eu bysedd fan hyn i chwyddo miwn ac allan a mynd efallai i'w hoff le neu rhywle maen nhw'n mynd ar eu gwyliau, beth bynnag maen nhw'n dymuno, neu oedd rhai yn dychmygu eu bod nhw'n mynd ar siwrne i, wedwn ni, Times Square. neu i, i gwpan y byd ym Mrasil, i Rio, i, i'r Christ the Redeemer, beth bynnag o'n nhw'n dymuno, o'n nhw'n mynd fyna. Sylwch faint o panorama sydd i gael yn y mannau yma, ia, maen nhw'n anhygoel. Felly, 549 ceiniog yn anffodus, ond o ran gwaith uh, creadigol disgyblion, yn gret. Mae yna rai o'r panoramas ddim yn wych, um, felly bod chi mewn tî neu rhywbeth fel la, mae hynny'n addysg yn ei hunan. Yy, be dwi am ddangos i chi naw yw'r opsiwn o fynd ar-lein. Felly, ewn i Google, rhoi mewn 360 Cities, a clicio fan hyn, a mae'n greit, mae am ddim, felly hyd yn oed heb unrhyw ddyfeisiau eraill, os ydych chi'n uh, athro, gallu chi wneud na'n weddol hawdd. Dwi ddim yn gallu dangos hwn i chi nawr, ond fe welwch chi ar ochr chi lan ar y dde, fe fydd yna bar chwilio. Rhowch mewn fanna, dwi jyst yn mynd i roi Sydney neu Darling Harbour mewn i chi, i brofi bod e yma, Australia. Mewn i'r bar chwilio, ymddiheuriadau bod eich sgrin chi'n llai. Be sy'n ymddangos nawr yw'r panoramas yn ei sydd yno, a sylwch dyma'r un welson ni gynne. Cliciwn ni ar hwn. Eto mae'r sgrin yn fach, da chi. tra bod e'n llwytho fan hyn, ydych chi'n cael y teimlad, a na chi ma, chi yn, chi yn yr union rhywun lleoliad, gallwch chi droi rownd, a na sy'n gret yw mae disgyblu o nawr yn gallu mynd gartref, a bod yn yr un lleoliad a parhau gyda'i gwaith o adref am ddim. Beth hoff, hoffwn i ddangos i chi nawr yw um, rhai o'r clipiau sain wnaethon ni o'r wers honno. So ewn ni'n syth i'r sianel Audioboo, dwi'n recordio y clipiau sain ar Audioboo, yn eto newn ni, ddang, mae hwnna ar fideo arall os wnewch chi chwilio amdano fe. Um, beth sydd gen i fan hyn felly yw sianel sain, fe newn ni edrych ar y gweithgareddau mwyaf aml. Beth wnaethon ni ar ôl i'r plant cael rhyw

Felly, mae'n amlwg bod y gwaith yma yn helpu'r plant, mae, mae e'n mynd â nhw i'r lleoliadau hynny, um, a hefyd i chi uh, bobl yn gyffredinol, un o un o'r apiau gorau dwi wedi gweld ar sbel fawr. Be sy'n gret amdano fe, yn wahanol i Google Earth felly, chi'n gallu cloi bobl i leoliad penodol, a wel, mae'n galluogi eich dychymyg chi i, uh, i redeg mor bell ag y fedre. Felly pob hwyl i chi, mwynhewch yr ap, neu ar-lein.